Хөрмәтле балыкчылар, хөрмәтле килгән кунаклар, катнашучылар, сезне барыгызны да шушы зур бәйрәм белән тәбрик итәм. Сезгә семьягызда, тормышыгызда уңышлар телим. Сезгә хәвеф-хәтерләр килмәсен. Мондый салкында шушында балыкта катнашучы кешеләргә коронавирус не почем. Барыгызны да шул бәйрәм белән тәбрик итәм. Һәм шушында катнашкан, шушы ярышны оештыручыларга, шушы ярышта оештырырга мөмкинлек биргән спонсорларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Монда инде һәрбер кешене исеме белән атамасак та булыр, атасак та булыр, һәрберебез беләбез. Кемнәрнең нинди өлеш керткәннәрен, ләкин ярышның төп катнашучылары без, без һәрберебез дә шушы бәйрәмнең үзебез хуҗалары дип белик инде һәм катнашучылары дип белик. Сезгә бик зур рәхмәт шушы ярышта катнашучыгыз, катнашуыгыз өчен. Ни өчен дигәндә, бу үзе бер сәламәтлек, үзе бер тормыш, үзенә күрә бер киләчәккә ышану дип әйтик. Менә шундый сезне шушындый катнашуыгыз өчен зур рәхмәт. Һәм инде менә һәрбер катнашуда әзрәк ярышуда без җиңүчеләр дә була инде. Менә төрле номинацияләр буенча җиңүчеләрне без хәзер әйтеп үтәбез сезгә. Иң беренче балыкны күп тотучылар турында бара инде. Беренче урынга чыгучылар арасында Менә Шураннан, Балтач районыннан килгән 775 грамм балык тоткан бүгенге көндә. Беренче урынны алган кеше. Бу искиткеч бит инде бу. Карагыз әле менә. Габдулхаков айда. Ура! Молодец! Менә аңга медаль. Әйдә, киертегез, егетләр. Медаль.
Шушы берем язып бетерерме?
Шуннан балыкчы яшчиге һәм бик яхшы кармак савы бу кыш көне киләчәктә дә тагын беренче урынны алачак инде. Әйдәле, карточкага төшерегез. Бик зур рәхмәт, Балтачтан бирле менә шунда килеп катнашкан һәм шуның кадәр балык тоткан, молодец. Икенче урынны нәкъ тә шуның яртысы хәтле итеп тоткан Мансуров Илнар Ашытбаштан Менә Мансуров Илнар, егетләр, бүләкләрне тапшырыйк. Молодец. Аңа палатка. Менә бу өч урынлык. Киләчәктә инде ул любой суыкларда да менә балыкка бара ала. Медаль һәм зур алкышлар. Менә ул иттик ятмый икән, монда ашыт башта булгач, якын тирәдә генә булгач, бозлыкны суны өйрәнеп ята икән. Ә? Ә грамоталарны да тапшырырга кирәк. Беренче һәм икенче, өченче урыннар өчен грамоталар да бар әле. Аны язмаганнардыр. Язмаганнардыр аны. Хәзер ә, әйдәле. Ләкин безнең урын берәү генә инде. Болай дип сөйләштек. Ахмед Галиев Русланның 27 сантиметрлы шуртаны бар. Беренче урын бик зур балык тоткан өчен аңга бүләк бирәбез дә. Өченче урынны Александр Вадимга бирәбез Шурабаштан. Сез каршы килмәссез дип уйлыйм. Александров Вадим Шурабаш авылыннан 3 урын. Менә менә Вадим. Шуннан Ахмед Галиев Руслан Аршадан 27 сантиметрлы шурттан тоткан иң зур шурттан аныкы. Аңа бирәбез бүләкне иң зур булып тоткан өчен. Ура! Шуннан тәбрикләүләребезне кабул итеп алсын инде Хамзин Рамил 165 грамм белән Һәм Нуриев Ринат 125 грамм белән катнашып, аларга алкышлар гына була инде. Киләчәктә алар зур зур уңышларга ирешерләр һәм тагын да Так. Грамоталар Акция. Шуннан менә бу ярышларга безгә иң ерактан килгән кешегә килүчегә бер бүләк бар инде. Иң ерактан кем килгән икән? Бу
Биектау.
Биектаудан Виктордан килеше кем әле ул? Юкты.
Әлдермештән.
Ахмет Галиев Руслан Орша иң зур балык тоткан өчен бүләк.

Дустан, сине жигит мени бу? Әйе.
Ай җаны, субханалла. Әй. Дус, чикләр.
Дус.

Әнә Рәшат Рәшат. Алкышлар, егетләр! Камадан кайтып кергәне юк, атна сайын камада нәтиҗә күренә.
Шихтер.

Бер җәмәгать иң яшь балыкчы безнең монда кем?
Файз Рахманов. Күпе, монда кем егез әле? Иң яшь балыкчы Файз Рахманов, Ояз, 10 яшь, Ашытбаштан. Әле тагын да яшьрәге бар, 4 яшь, әле дә тәнә чыга алмый боз өстеннән 4 яшьлек балыкчы, ансы икенче.
Менә хәзер иптәшләр Безнең үзебезнең постоянный көнебездә балык ярышларын оештырып йөргән егетләрнең берсе Шәрәфиев Рамилнең абыйсы Раил бүләге. Иң яшь улак чыга. Алкышлар сезгә. Вау.
Кояшта чыкты. Чүргәнне дә рәмгән җибәрсен, әле. А, менә монда 9 минут булды инде. Ильяс абый сыраган я, Ильяс абыйга әйтәм. Бөтенесе хәтерләп бетереп булмый ич. Шуңа. Орча хәбәрләре.

Фонарь. Башка кия торган әйме? Уңатта аста юк.
Шуннан боз тибү, боз тишү буенча ярыштык. Җиде катнашы, катнашучы булды. Шуларда беренче урында Ахмадиев Илнар Балтачтан. Беренче урынны алды. Ертык. Тәбрикләү өчен боз төшү буенча. Боз, боз төшкәннәргә бүләкле. Боз төшүчеләргә бүләк.

Ахмадиев Илдарга лидянка. Бу камыга балыкка йөрергә кирәк инде моның белән буган. Рәхмәт катнашуыгыз өчен. Икенче урында Шурабаштан Александр Вадиев. Кул чабулар, көчле кул чабулар, алкышлар. Һәм ура! Вадимга бүләк. Икенче урын. Вот менә Камага баргач монга зур сыдаклар керә инде. Өченче урында Газизов Фәргать Арчадан. Менә монда чыккан килеш, монда чыккан килеш шушы газиз якларга иң кечкенә балык тотучы буенча да без призер карга тиеш. Иң кечкенә балык тотучы һәм боз төшү буенча өченче урынны алды.
Егетләр, менә мондый нәрсә бар, таушамлы Менә монда кадәр безнең мондый номинация булгач чын, безнең үзебезнең орчабыздан килгән иң өлкән әфганчыбыз Гарифулла Нургалиевич үзенең призын тапшырып китә. Иң кечкенә балык тоткан кешегә
Маргат, мин сине көткән белән күрше. Молодец! Капсулам алып бу. Ә, менә бу, сиңа бүләк. Ак балык тоткан, ул гына түгел әле. Ул гына түгел әле, ул гына. Юк, коньяк булырга тиеш. Буш түгел, буш түгел үзе дә. Балаларга гына булса буш була. Менә, табаның янына бер нәрсә бар. Менә бу Менә карап кар яма. Әсә белмәсәң, кире миңа кигә килеп сорама. Брелок бу. Бу брелок. Менә чүп барыгыз, егетләр. Бу брелок бу менә. Синең таю тыга, осып куя тыган брелок бу. Брелок тотасың.

Иң иң яшь балыкчылар булды, 10 яшь булды. Хәзер иң кечкенә, иң бәләкәй балыкчы 4 яшьлек Хамитов Тимирхан чакырыла монда. Аңа бүләк бирәбез һәм грамота. Ура! Молодец! О, молодец. Руслан Малаев, Руслан Малаев.
Русланович!
Молодец!
Давай, тагын да киләсе елга да кил, яна. Һәм ул фамилиясе
Сайфуллин, э, Сайфуллин диләр менә монда. Бармы? Сайфуллин Таһирмы? Әйе. Әлдермештән. Биектаудан килгән

Иганәчеләрне, күп иганәчеләрне шушы ярышны оештырган Әхмәт Галиев, Гарифулла Нургалиевич дигән бу иң бер үзебезнең Аша районында иң өлкән әфганчы, менә аңа шушы күрсәтелгән

Әйе, шулай ук иганәчеләр арасында үзенең зур өлешен керткән Каюмов Дамирга да истәлекле бер күчтәнәч безнең оештыручыларыбыздан. Дамир, сине чакырыйк инде, мындаймы? Яшь кенә егет булуга карамастан, ул һәрвакыт шундый инициативалы, бөтен ярышларны, бөтен шушындый

Сафит Илназ, шулай ук Арча егете, эшмәкәр. Теләкләрне үтәргә алтын балык. Әйе, Арчада әгәр дә тиз генә генә ашап чыгасыгыз килсә, шаурма, роллы һәм башкалар Илназның Шундый бизнесы бар. Ильяс Надыршин, шулай ук безнең иганәчеләр рәтендәге иптәшебез Ильяс әфәнде монда микән безнең? Ильяс абый Надыршин кайтып киткәнме? Ә, кайтып киткән. Ә, бүләген тапшырырбыз. Алмаз Шәрәфиев. Дәү кешегә иң кечкенә бала кергәч, Алмазны күрәбез. Ага, аерым приз булырга тиеш инде алай. Алмаз безнең мәңге елмаеп йөри торган кеше улай инде.
Ана егетләр үзебезнең арабызда самый скромный балыкчы, бөтен нәрсәгә булышып йөри. Менә үзебезнең Һөнәребезгә алар исә яшь сәбилек дигән машинага тоже спонсировать итте. Бик и алар исә кайтып бирсәк. Молодцы, егетләр, менә шундый егетләр белән гырланып яшибез. Рәхмәт сиңа, Әлем.
Галимуллин Линар абый безнең Җәүдәт Үч. Линар абый кая син? Вот. Ул безне һәрвакыт балык Өчен инде Ленар абый тоже безнең җәйге балык ярышларына да бик еш катнаша.
Егетләр бик скромный егет, Галимуллин Динар. Безнең инде кышкы балыкны һәм җәйге балыкны постоянно Игнаши итеп ярдәм итә. Рәхмәт бик зур.

Биектаудан, Балтачтан аларның хөрмәтенә менә хәзер аларны чакырыйк монда. Алар килсеннәр. Билюс, Баялыу. Так, шунан соң Балтач кына түгел, Балтач, Биектау, Арча, Әтнә. Менә монда килегез әле.

Поздравление дә җибәрәбез, доброе утро да, доброе ночь та җибәрәбез шунда. Олы кеше буларак, менә молодец, безне балташларны монда тарттырды, бүген әйтте инде, балташлар җиңде дип. Балташта без... Менә шушма башта балык саталар, име? Балык сата. Мен әйтәм, малайлар, әйдә туктык та, шул балыкны алыйк та, лунка төшеребез дә, төшереп чыгарыбыз, мен әйтәм. Анда митр тирәле балыклар ия. Әйтәм, барыбер мин мин әйтә бу авылдан әйтәм. Без зато җиңүче булырбыз дигән, барыбер оказывается, ни, Алладан маташмалый аткан. Шуңа күрә э, бик зур рәхмәт, менә шундый матур мероприятие. Э, Мин үзем Балтачта э, Балтач афганнарының рәисе булам инде. Күп сөйләшәм, шуңа күрә бик намаз сагындырма. Э, Шушы ярышка бик шатланып килдем. Минем Ошада бик хезмәт иткән өч организм бар. Берсе Нургалиевич белән Баб Аби дип әйтмәскә кушты. Күптән түгел генә 20 февральдә мин үзем хәзер пенсионер МВД бассейнда тренер булып эшлим. Балаларга органнар хезмәтенә ярыш оештырган идем.

интернет челтәрендә бик күп утыра торган кеше, бик күп качка төшә торган, бик күп кеше видео куя торган Рашат ага Рашатов. Вә шуңа да. Блогер.
Блогер.
Ну, өченчесе теге нәрсә диләр ич әле, теге килгән килмешәк кайталар, ул килмешәк түгел. Ул хәзер Арчада тора, ул безнең Кирпаташта тора. Минем дустым Роза. Искә төшерсен мизгеллекләрне автоматлар күтәреп йөргәндә. Шуңа күрә шушы сүзне әйтеп бетерәм. Искиткеч бәйрәм. Без моны, конечно, WhatsApp кашаларбыз, без үзен Балтач Афганнар сайтына. Аннары бездә лидер дигән группа бар. Без шунда җибәрәбез бөтен теге рот куйсын старшилары. Әйтербез, что менә кечкенә генә буада, кечкенә генә авыл янында матур итеп бәйрәм үткәреләдер.

Монда катнашкан кешеләргә утешительный призлар тапшырачакбыз инде исемлек буенча. Ләкин менә минем менә бу ярышны үткәрүдә үзенең зур өлешен керткән Фәһимгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә әле. Менә мондый авыл советлары да бар, менә монда Кенәрдән дә Менә шундый безнең ярышларны шулай итеп поддерживать итү өчен зур рәхмәт. Безнең инде монда зуррак балыклар тотасы килгән ие, конечно. Кенәр платнисы да бар ие. Аны катнаш оештыру өчен дә мөмкинчелекләр бар ие. Безнең авыл заетлары аңа каршы түгел ие. Ләкин менә Фәһим бу, бу сезгә төште инде бу елы ярышның әйтергә кирәк инде шушы чистарту, оештыру эшләре сезгә Аерымча зур рәхмәтебезне белдерәбез балыкчылар исеменнән. Хәзер утешительный призлар. Катнашкан кешеләрнең һәрберсенә берәр бүләк була инде монда. Җайлап кына берәм-берәм килегез. О, исемлек буенча бик озак булыр инде ул. Мифтахатдинов Фирдәвес, Мифәхтиров Фирдәвес, Шәрәфиев Алмаз, Назмиев Илдар, берәм-берәм килегез, менә анда бүләкләр тапшырабыз. Муртазин Инсаф, Валиев Динар Ризванович, Нишләп килми Динар Ризович? Әйдә килегез инде. Я, юк, балык тотудан, тотмаудан түгел, монда һәрбер кешегә үтә ишетле приз бар. Катнашкан өчен.
За участие. Булды. Рәхмәт егетләр, катнашуыгыз өчен. Фазли Ахметов Равил, Гайнуллин Гаяз, Димков Айрат, Александров Вадим, Садиков Ришат, Файзрахманов Фанис. Вәлиуллин Вазих, Ханзин Рамил, Байкиев Алик, Максымов Таһир, Максымов Йосып, Бәйрәмов Раил, Бәйрәмов Адил, Шамсетдинов Рүзәл, Таюпов Фарид, Шамсетдинов Айрат, Сабиров Сефәр, Тухватуллин Нияз, Зайнуллин Раил, Зиганшин Амир, Исмагилов Фәргат,

Ахмадиев Илнар, Газизов Фәргать, Фазлиев Гомәр, Мансуров Илнар, Әхмәтгалиев Руслан, Гимранов Линар. Менә монда үзләренең өлешләрен керткән судьяларны да әйтеп китәбез. Латипов Надил, Аксаков Фәрит, Галиуллин Линар, Галимуллин Линар, Файзрахманов Алмаз, Мусагитов Рәшит, Файзрахманов Илдар, Салихзанов Рашат, Шамсутдинов Илдар, Гарипов Линар, Нигмазанов Фердинат. Шәптер катнашмый дигәннәр Гарипов Линарны. Так, менә катнашкан шушы судьяларга да зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алар үзләренең әзрәк кеше ярышта кат өлешләрен керттеләр. Хөрмәтле балыкчылар, катнашкан балыкчылар, афганчылар, барыбыз да бергә җыелып бер общий фонда фотога төшәбез. Кайтып китмәгез әле. Истәлеккә кала ул. Hah? Ә, аха. Әйдәгез таралганчы тагын бер Закиров Рөстәмне тыңлап үтик. Җырлый торабыз. Ярар. Ә чын күңелдән тагын бер тапкыр шушы матур бәйрәм белән хөрмәтле балыкчылар, килгән кунаклар,

Балык тотып кайткан ир-ат кайта да, Мә, чистарт, дип әйтә. Менә шуңа күрә чистарту өчен сезгә аерым бүләк. Айгөл. Так. Сиңа. Сиңа. Бик яхшы нәрсә. Һәм братан сиңа. Вәт. Так. Бик зур рәхмәт сезгә, имә, кызлар, үзегезгә. Тормышыбызда уңышлар телим. Рәхмәт. Шуннар өчен Шуннар өчен менә минем әйтәсем килә. Рөстәм инде безнең почти турдаш кеше. Закиров. Менә иптәшләр, Рөстәмнең җырын үзем